Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Тауны кисеп, Казанымның күкрәгендә ак мәрмәрдән король сынын балкытырга һәйкәл итәләр.

Азар Валиев! Ә хәзер сәхнәгә Татарстан язучылар берлеге рәисе. Хәерле кич, хөрмәтле туганнар, Сания ханым. Иң күп сөенгән кеше бүген мин. Иҗатка карап, дуслар да җыела икән. Хөрмәтле туганнар, минем урында Гариф Ахунов булса, ул шатлыгыннан нишләргә дә белмәс иде. Ни өчен дигәндә, Гариф Ахунов үзенең теге чебиләрен саклаган тавык кебек, арчадан чыккан һәрбер кеше өчен җан атып, ул ана Кул бармаклары гына җитми иде, аяк бармаклары белән санап, аларны һәрвакытта да зурлап, безнекеләр арчалылар дип мактанырга яратар иде. Чынлап та, Казан ханлыгын алып, Явыз Иван безнең халкыбызны кырып, суеп дигәндәй, Җир өстеннән югалтырга тырышкан көннәрдә безнең ханнарыбыз гомерләрен саклау өчен чит җирләргә китеп таралганнардыр. Аларның күбесе, билгеле, ерак китмичә шушы Арча төбәкләрендә, бәлки, яшәп калганнардыр. Миндә шундый уй-фикерләр яши. Ни өчен дигәндә, мондый затлы кешеләр ул кадәр ул яктан чыкмас иде. Уйлап карагыз, шул ук Безнең Гариф Ахуновны, Гомәр Бәшировны, Мөхәммәт Мәһдиевне, монда утырганнарыбызның менә Рәдифләр бар, шул ук вакытта Наил Касыймовлар, санап китсәң, алар бик күп. Ә инде бүген менә сәхнәбезнең түрендә утырган ханбикә, безнең Саниябыз, Карагыз санада. Шигырияттың хат бикәсе кырык. Әле сез аны бүгенге шушы иҗат кичәсендә дә күрерсез. Аның җырлары, аның шигырияте, аның иҗаты аша әле сез танышырсыз, экранга да күз салып утырасыздыр. Чынлап та Сания ул гына түгел җәмәгать, ә бит кайбер кеше Дәртмәннең ашында килмәгәе 18 шигыре булган, Шушы унсигез шигырь белән классик булган, шуңа күрә дә аның һәрбер язган әйбере төш, һәр әйбере зиннәтле, матур, үзе кебек чибәр, халыкның күңеленә барып керә торган. Анда шул ук вакытта мәхәббәт темасы да, шул ук вакытта аның халыкны тәрбияләү, Безнең илебезгә булган мәхәббәт, халыкка булган мәхәббәт, тәрбияви әйберләр, барысы да Саниянең шигъриятендә ачык ярылып ята. Аның җырлары халык күңеленә тирән кереп, үзендә эз калдыра торган шундый безнең матур да, асыл да. Аннары минем шуны әйтәсем килә, Сания ул иҗаты белән бергә, аның зиһене, башы, белеме белән дә ул аерылып тора. Ни өчен дигәндә, минем күзәткәнем бар, Безнең күп кенә җирләрдә аппаратларда эшләүчеләр, зур гына белемле абыйларыбыз, апаларыбыз күбесе Арча көллияте, педкөллиятеннән, Минзәләдән чыккан. Алар җөмләнең төзелешен дә, өтерен дә, ноктасын да куя белә торган менә шундый затлы кешеләр чыккан шушы без элек училище диердек инде, бүгенгесе көндә инде менә шушы Көллияттән чыккан аның белән дә һәм инде аның белемен, югары уку йортында арттырулары да, Санияны нинди генә эшкә куйсаң да, кайсы гына журналга барса да, үз эшен матур итеп башкара торган безнең яраткан шагыйребез ул. Сания, мин инде Сания дип тә әйтәмен, Сания ханым да дип әйтәмен, шагыйрә Сания дип тә әйтергә бит. Хәзер рөхсәт итегез, сезгә менә шушы буклетларны Букетны тәкъдим итәргә. Менә монда күптән безнең язучыларыбыз булса, аларны да бу күчтәнәче итеп кабул итегез. Чәчәк тә шиңә, ул да юкка чыга. Конфет алсаң, аны да ашап бетерәсең. Бүләк ниндидер алсаң, ул да туза. Әмма ләкин күңелдән чыккан, язылган сүзләр, менә шушындый сүзләр, алар ташка басылып кала. Ул синең балаларыңа, балаларыңнан оныкларыңа кала, алар аны укый, Кайбер кеше уйлый торгандыр, Язучылар берлеге тота да шушы урамны күтәреп чыга инде бит. Юк, бу урамда Ркаил Зайдулланың да фикере, монда шушы ук алда утырган менә Марсель Галиевларның да, Госман абыйларның да, күпме язучыларыбыз булса, шуларның сезгә әйтелгән, менә Флера Тарханова утыра, аларның фикерләре язылган. Шуңа күрә дә сез моны Оныкларыгызга, оныкларыгызның оныкларына кала торган шушындай зур бүләгебезне кул чабып тапшырыйк әле. Менә бит, күңел җитәп чыга. Инде хөрмәтле туганнар, бүген безнең бу залда эшләүчеләр арасында Рәшит Саматовны инде белмәгәнегез Белмәгән кеше юк. Әй бит аның эше белән дә, нурлы йөзе белән дә Рәшит Саматович рәхим итегез. Ул аста утырганда әйтте, минем сүзне аска төшеп тыңларсың диде. Исәнмесез, кадерле тамашачылар, исәнмесез, Сания Юнусовна. Ә, Бәйрәм Хәбирахманович дөрес әйтте ул. Бездә исәнлеккә, саулыкка мәдәният министрлыгы исеменнән сезне бу юбилей белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә исәнлек, саулык, иҗади бөтен күңелләрне берсенә булсын, мол балалар моны да укып торсыннар, оныкларының да укып торсыннар. Бу рәхмәт хаты.

Миңа зур бурыч дип әйтте. Килеп котларга. Ә, Гомумән, ә, бүгенге көндә билгеле инде талантлы кеше ул бар яктан да талантлы була. Без инде сезне беләбез. Без үскән яшь чакта җырларның авторы буларак та, шул вакытта инде билгеле булды менә хәзер шигырьләрнең авторы буларак. Һәм безнең өчен аеруча шатлыклы әйбер сезнең талант, журналист таланты белән без таныштык. Бездә менә сез бик уңышлы эшли башладыгыз. Гомумән, бүгенге көндә зур проблема. Татар телендә күрмиле рәвештә сөйли белүче кешене табу. Ә иң зур проблема татар телендә әле яза белүчене табу. Ә өченче иң зур проблема ул яза һәм сөйли белгән кешене төзәтә белгән кешене табу. Сания ханым шушы зур талантка ия кеше.

сыйдырып бетерәдер чын күңелдән бик зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә сания апа иҗат чишмәгез артан иҗат сулмаса иде Һәм, дуслар, киләсе җырым да нәкъ шушы минем Соня апага үземнең кичерешләремне сөйләп яздырган җыр. Берсендә килдем дә мин аңа, гафу итегез, ди, мин гадиләк иттереп сөйлим. Берьюлы килдем дә Соня апага мин әйтәм, Соня, минем булган яшь чагым, бала чагым, мәктәп елларым, әйдәгез әле бергәләп искә төшереп алыйк әле, кич белән капка төбендә

Мин көтәм сине Сафия Ахмадҗанова сүзләренә иҗат ителгән җырларны Алинә Сафиуллина башкарды. Бик рәхмәт Ислам, бик рәхмәт Сания апа. Арча төбәгендә туып үскән классикалар исән булса, Мөхәммәд Мәһдиев мут елмаеп, Куера кул кызый, син бит үзебезнеке, дияр иде.

Икенчедән, аның гәрәбе, гомумән, аның шигъриятен аңлатучы метафора кебек тә кабул итеп була. Чыннан да, аның шигъ. Поезды шигырендә, гомумән, үзенчәлекле алымга бара. Тукай турындагы шигърияттә үстерелә килгән бер алым бар. Татар поэзиясендә, гомумән, тарихи шәхесләргә, татарның олпат улларына мөнәсәбәт аша татар халкын бәяләү. Менә бу мотив Сания Әхмәтҗанованың Арча поезды шигырендә дә алга чыга. Ул Габденнасыйр Курсавый, Сибгат Хәким, Гомәр Бәширов, Мөхәммәд Мәһдиев, Габдулла Тукай кебек олпат шәхесләргә мөнәсәбәт аша татар халкын бәяли һәм татар халкының үзен төзәтергә урын барлыгын ассызыклап бара. Аның иҗатындагы гәрәбәнең икенче бер зур өлешен хатын-кызларга багышланган әсәрләр тәшкил итә. Гомумән, Сания Әхмәтҗанова Ана дигән бөек исемгә лаек хатын-кызга дан җырлый. Аның шигъриятендәге ана, ул. Җиңүне яулаган солдатны да, ул татар дөньясында үз сүзен әйтә алган ир-атны да үстергән, шушы дәрәҗәгә күтәрә алган ана буларак олылана. Һәм, гомумән, хатын-кызны ул ир йөрәкле хатын-кызлар буларак олылый һәм, мисал өчен, инде бүген үзе укуында да без аны ишеттек, Сөембикәне ул шушындый хатын-кыз образларының берсе итеп күтәрә. Һәм Сания Әхмәтҗанованың хатын-кызларны олылап язылган шигырьләрендә хатын-кыз ул гаилә учагын гына түгел, гомумән, милләт учагын саклаучы дигән идея кызыл җеп булып сузылып бара. Һәм аның иҗатындагы өченче зур бер тармакны җыр текстлары тәшкил итә. Җыр тексты язу, ул гомумән катлаулы эш. Һәм җыр тексты язучылар, алар күп түгел. Сания Әхмәтҗанова менә шушы аз санлы җыр текстларының авторларының берсе буларак безгә билгеле. Һәм Гәрәбә, гомумән, аның иҗатын билгеләүче метафора дигән идем мин, аның иҗатында сүзләр дә, образлар да, сурәтләр дә энҗе-мәрҗәннәр кебек, гәрәбә кебек тезелгән. Һәм менә бу үзенчәлек аның җыр иятен бизи торган тагын бер сыйфат. Сания апа, сезгә иҗат юлыгыз әле саекмасын, татар поэзиясен яңадан яңа матур шигырьләр, зур күләмле шигырьләр, зур күләмле әсәрләр белән баетыгыз һәм гомумән исән-сау булып, Хатын-кыз бәхетен тоеп яшәгез дигән теләктә калабыз. Рәхмәт сезгә Нуркия ханым, рәхмәт бик зур. Татар милләтенең тыш үзәге ул Арча ягы. Халкыбызның күңел кагъвәсенә асыл затларны биргән, гыйлем-фәһемен, әдәби сүз кодрәтен югарыкка күтәрелгән як. Арча ягы. Сания Әхмәтҗанова да үзенең Арча ягыннан булуы белән ул чиксез горурлана. Үзе дә туган ягына багышлап бик күп шигъри шәлкемнәр иҗат итте. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга шул циклдан берничә шигырьне тәкъдим итәсебез килә. Аларны сезгә сәхнәдән Казан театр училищесы студенты Булат Гатауллин укыячак. Рәхим ит, Булат! Гасырларны гасыр алмаштыра. Хакыйкатьнең көле җилдә туза. Буз бүредән туган нәселемнең тәхетенә бүген кемнәр хуҗа? Мин, бәйсезлек көрәшенә чыккан күңел ханлыгымның бер яугире. Өзәңгегә басып җилеп керер. Үз капкамны эзләп килдем бире. Ата-бабасының каберен тапмый, зар-интизар булган үксез кебек, Арча капкасының урынын эзлим. Дивар ташларына күзем тегеп, мәңгелектән тагын өмет сирпеп, Башкаламның җиләс таңы ата, Богылтауның кояш чыгышында бөгәрләнеп ап-ак көчек ята. Атлы дәвер, бәхилләшү аһы Күкнең айлы көмеш дагасында. Пышылдады шул мәл мосафир җил, Иман яңарт, азан догасында. Арча капкасының киерелеп ачылганын күрдем менә шунда. Казансу, эй, Казансу, Казансу. Күпне күргән, белгән су. Арча җанында тибенеп, Дөньяларга килгән су. Газиз елгам Кесмәсәмне кочагына алган су. Сабый чишмә инешләргә Өлкән апа булган су. Башларымнан сыйпый-сыйпый Чәчләремне юган су.

Гел боега барасың. Ялый-ялый ярларыңның иске, яңа ярасын. Эй, Казан су, Казан су! Җир кендеге бер чишмәдән җан тибешен тапкан су. Сеңелләрен барлый-барлый Казаныма чапкан су, Богылтауга каккан су, Йөз кизләүнең күзе белән ак кирмәнгә баккан су. Заман ахын тоясың. Хисеңне ник тыясың? Ярларыңнан ташмак булып чаптарланып куясың. Ана Идел күкрәгенә исемеңне уясың. Сәфәр башың, Казан башың. Шулдыр синең гомер башың. Онытырга кыймассың. Исәрләнеп кочкан чакта мәгърур диңгез коясың. Сау бул, Арча поезды. Менә шулай. Янәшәдән генә дәвер җире узды. Чалагым. Асыл затлар үзе бер йолдызлык. Исемнәрен чөеп барладым. Вагоннары төрле, урыннары мендәрлеме? Әмма мөнбәрле бу берләрнең өндәр хакы булган күңел хөрлегенә меңнәрне. Арча поездының гөрелтесе ерагая бара бу көннән, ерагайган саен якыная догалымың Арча күгеннән. Тәрәзләрдән безгә сынап карап гали затлар уза шәйләнеп. Җилә поезд кояш чыгышына кайтыр өчен кабат әйләнеп. Аксакаллар бер җыясы иде туган җиргә сезне табынга, татар әле татар чагында. Арча сүзе алкаланып яна милләтемнең күңел таҗында. Менә. Менә бит. Шәп булды, Булат. Рәхмәт. Чынлап та, Арчага мәдхияләрегез белән сезнең Канатланып, якташларыгыз да шушы сәхнәгә менергә дип торалар. Рәхим итегез, хөрмәтле тамашачылар, сезнең алкышлар астында Арча муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Илгиз улы Галимҗановны бирегә чакырабыз. Алкышлар, шулай ук Арча районы мәдәният идарәсе башлыгы Рамил Рафис улы Мөхетдинов, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Хөрмәтле Сания Юнусовна, сезгә каршы якларыннан, Казан артыннан үзегезнең якташларыгыздан ялкынлы кайнар сәламнәрне кабул итеп алыгыз. Һәм инде сәламнәргә төреп, безнең районыбыз башлыгы Ишан Габдулфәт өчен дә котлау сүзләрегезгә озатырга рөхсәт итегез. Хөрмәтле Сания Юнусовна, ихлас күңелдән сезне гомер бәйрәмегез, 55 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәм. Сезгә саулык, сәламәтлек, Күңел күтәренкелеге һәм яңадан-яңа иҗат уңышлары телим. Кадерле якташыбыз, сез безгә, Арча алпычын, бик кадерле һәм якын. Чөнки сез һәрчак туган якка мәдхия җырлыйсыз, күңелләргә үтеп керә торган матур шигырьләрегез белән аның данын, дәрәҗәсен күтәрәсез. Каян киләдер сезнең күңелгә моның чаклы шигъриятькә сихри тартылу көче? Мөгаен, дистәләгән-йөзләгән Язучылар, шагыйрьләр, сәнгать әһелләре, галимнәр үстергән данлыклы Арча ягы халкы өчен бу табигый хәлдер. Бәхетебезгә бу шулай. Казан арты, атаклы Тукаебыз туган җирдә бүген дә шигъри йолдызлар еш кабыналар һәм балкып яналар. Безнең халыкта бик тә мәгънәле, Хәл шагыйрь, бер дарья дигән әйтем бар. Иҗатыгызның төп үзенчәлеге дә шунда. Хәл шигырегез, Халык җырлары белән аваздаш, юкка гына шактый шигырьләрегез көйгә төренеп, сәхнәләрдә яңгырамый. Сезнең күңел хисләрегез, туган якка, әти-әнигә, туганнарга булган хөрмәтегез чагылыш тапкан шигырьләрегезгә, халык мәхәббәтен яулап алган күкнең җылылыгыгызга сокланабыз, иҗатыгыз белән чиксез горурланабыз. Алдагы көннәрегездә дә һәрвакыт җылылык һәм шатлык белән балкып торсын, имин һәм якты булсын! Үзегезне яраткан якыннарыгыз арасында кадерле кеше булып, аларның күңел җылысын тырып, озын-озак бәхетле гомер кичерегез. Арча муниципаль район башлыгы Илшат Ротфәтович Нуриев. Бүләге сезнең бәхетле минутларыгызны арттырсын. Исән сау булыгыз. Сания апа, менә Илшат Габделбак улы Нуриевның рәхмәт сүзләрен менә сезгә сокланып язылган сүзләрен без инде сезгә тәкъдим иттек. Һәм тагын бер кешебез сезгә бик күп сәламнәр җиткерде. Ул да булса Арча педагогик көллиятенең директоры Гөлнара Фидяил кызы Гарипова. Арча педагогик көллиятендә Сания апа Белем алган, аның, әлбәттә инде, аннан да, Арча педагогик көллиятеннән дә күп-күп сәламнәр сезгә алып килдек. Кабул итеп алыгыз чын күңелдән. Безнең сәламнәрне дә Арча көллиятенә алып кайтып җиткезегез әле, яме, зинһар өчен. Чөнки Сания ханым белән безне Арча көллияте шушы зур сукмакка, иҗат сукмакына чыгарып җибәрде әле Сания ханым. Әйе, бу атнаны, егермесе көнне Арча көллиятендә очрашу була. Бу инде ел саен була торган традицион очрашу. Рәхмәт сезгә матур сүзләрегезгә, теләкләрегезгә, бүләкләрегезгә! Инде тагы Зандашлар төркеме дә килделәр безгә Арчадан. Инде сәхнәгә аларны чакырыйк әле. Зандашлар төркеме турында әйтеп кенә китим әле. Бу Арча төркеме генә түгел. Монда Казан артының барлык районнарын берләштергән Әтнә, Балтач, Саба, Кукмара, Арча, Теләче, Биектау районнарын берләштергән төркем, Ызандашлар төркеме. Мин дә анда әгъза булып торам һәм менә башлап язучы, шагыйрьләр, иҗатчылар белән аралашып торам. Бүген алар менә һәр районнан вәкил җибәргәннәр. Рәхмәт сезгә, Ызандашлар! Сәләмә сезгә башка төбәк, Казан арты алтын бишек ул. Әдәби сүз, олы шигъриятне киң мәйданга дәшкән чигү. Казан арты биргән хәр шәхескә татар рухы күчә тумыштан. Шуңа да бит гайре табигыйлык, эзлисе юк сезнең язмыштан. Сөембикә, Нурсолтаннар гамен үз бәгыре аша уздырган, сезнең җаңа шигъри нәкыш белән халык моңы акры тукылган. Гасырларны иңләп шушы моңнар саркыганда сезнең каләмнән, гүя җырлар изге дәрвиш кебек мәңгелеккә килгән галәмнән. Каралмалар, кура җиләкләре, Өзлеп төшкән садә йөрәктән, Җырдан торган шигырь аликәсе, Казан арты дигән төбәктән. Казан арты, Арча, Курсапочмак, Бу сүзләрдә үзгә илһам бар. Шигъри сүзгә хәвәс үз кыйблагыз, Үз юлыгыз, сукмак, зан бар. Казан арты, Якташ, зандашлар, Якын күрә газиз үз кызын. Халык күңелендә урын алган, Иҗат язмышына юл озын. Җырга күмсен гомер офыкларын Шигъри мәйданнарның алкышы, Казан арты өчен кем дә кирәк Гәрәбәнең серле балкышы, Гөлүсә Батталова, Сания ханым, Казан арты да. Әм Атина, Әтнә районыннан, Гөлүсәбез үзе дә киләсе идем, менә-менә бәйге яп кайтам дип тора, юлга чыкмаска куштык.

Харисов булды. Рәхмәт сезгә, егетләр. Инде сүз шигырияткә бирелә. Рәхим итегез, микрофон сезгә, Самихан.

Мин шушы мизгелләрдә Сания Әхмәтҗанованы шагыйрә иткән, аңа тиң әдәбият мәйданында дөрес кыйбланы табарга булышкан, табигатьтән бирелгән сәләтне бар көченә файдаланырга киңәш иткән. һәм күкләр тарафыннан бирелгән шагыйрьлек вазифасын гомер буе тугры иңнәреңә салып алып барырга өйрәткән остазларыма рәхмәт әйтергә телим. Әхмәт абый Рәшитов, Рауил абый Фәйзуллин, Зиннур абый Мансуров, Рашат абый Низамиев, Газинур Морат кебек Һәм исемнәре күкләр хәтменә чигелеп язылган Госман ага Сәдә, Рафаэль абый Мостафин, Рафис Гыйззәтуллин һәм башка бик күпләр һәрвакыт минем иҗатым белән кызыксынып, киңәшләрен биреп торалар. Хатын-кыз шагыйрәләрдән Флюра апа Гыйззәтуллина, Клара апа Булатова, Фирүзә Җамәлтдинова, Фәйрүзә Мөслимова, Флюра Тарханова һәм башка бик күп каләмдәшләрем. Нинди генә басмада шигырьләрем чыкса да, шул көнне үк шалтыратып фикерләрен белдерәләр, соклануларын яшермиләр. Язучылар берлегенә керәм дип йөргән көннәрдә мин Пар алма китабымны алып Марсель абый Галиевка килдем. Марселяга мин әйтәм, миңа тәкъдимнәмә бирегез әле Язучылар берлегенә, дим. Минем ул вакытта инде җырларым яңгырый иде, мине бөтен кеше белә дип уйлыйм. Карап торды да, Сез кем соң? ди. Мин әйтәм, Мин Сания Әхмәтҗанова, шагыйрә. Ишеткәнем дә юк Сания Әхмәтҗанова дигән исемне. Бигрәк тә андый шагыйрәне белмим. Кайсы районнан соң син? Мин әйтәм, Мин Арча районыннан, Арчадан Бөек Әдипләр чыккан аннан соң ләкин. Зур шагыйрьләр дә бар. Ләкин бүгенге көндә кулен кулына каләмен нык та тотып язган хатын-кыз шагыйрәне белмим. Менә мин әйтәм, китабымны укып карагыз. Юк әле, сумкам кечкенә, китабым сыймый. Вакытым юк әле, менә Казан утларына ашыга идем. Әйдә, тиз бул, тиз бул, менә язып ал, ике юл шигырь бирәм, шуны шигырь итеп алып килсәң, мин сине шагыйрә дип танырмын, тәкъдимнамә язармын, ди. Тыңла. Көз учыннан төшкән гәрәбә син, Ералгансың диңгез балына. О-о, мин әйтәм, бу ике юл эпиграфны куйсаң, бу шигырьне бөтен кеше ябырылып укыячак. Тиз генә кайттым да, шигырьне кичкә үк язып та алып килдем. Бер күзен генә йөртеп чыкты да Марсель абый, Син бит үзеңне шагыйрә дидең. Бу шигырьдә хатын-кыз гына бар. Шагыйрә образын күрмим. Һәм синең ул хатын-кызың үтә дөрес, үтә тәрбияле, үтә мөкәммәл. Мондый образлар хәзер кешене кызыксындырмый. Кешедә бер кечкенә генә булса да кимчелек булырга тиеш. Бар шагыйрә образын язып кил шигыреңә. Киттем шагыйрә образын эзләп. Аны да язып алып килдем. Карап чыкты да. Синең бу шагыйрәң бигрәк бәхетле булган. Менә күңел тәрәзәңне ачып кара әле, һәрбер шагыйрә апаңны карап чык, кем шушы кадәр бәхетле дөньяда? Син бит болай кешене көнләштерәчәксең. Син үзең турында язма. Бер җыелма образ тудыра бел. Һәркем синең шигыреңне укып, үзен тапсын, үзен күрсен. Монысын да эшләдем. Ярар, шигыреңнең башы булган, ди. Ахыры юк бит шигыреңнең. Ничек юк инде, менә бит, дип укып күрсәтәм. Эх, мин әйтәм, Шаһинур абый Мостафинга бирдем, бер сәгать эчендә ике бит тутырып язып китерде тәкъдимнамә, рәхмәтләр әйтә-әйтә бирде, ник кенә катнаштым бу кешегә, дип. Ләкин бер сүзе исемә төште. Арчада бит анда гомумән хатын-кыз юк. Арча кызларында ирләр җене бар бит анда, якын килмәле түгел бит. Менә мин әйтәм, хәзер Арча җенен чыгарырга кирәк, шигырьне ничек тә язып бетерергә кирәк. Шигыреңнең ахыры аяк астына төшеп, чатнап ярылсын, дип, ашыга-ашыга китеп барды шагыйрем. Мин шигырьне язып бетердем, алып килдем. Укып чыкты, бер генә тапкыр түгел, башын селкеп өч тапкыр укып чыкты. Чөнки үзе язып биргәндәй булды бит инде. Менә бу шигыреңне хәзер курыкмыйча яңа китабыңа куя аласың, диде. Ләкин тәкъдимнамәне язмады. Менә хәзер Гәрәбә шигыре. Көз учыннан төшкән гәрәбә син, Яралгансың диңгез балыннан. Марсель Галиев Көз учыннан төшкән гәрәбә мин. Яралтучым ләкин көз түгел. Йөзегемнән төшеп тәгәрәдем. Тар кысалар миңа төз түгел. Көз учыннан төшкән гәрәбә мин. Яшькелт күзле Серле гәрәбә. Тылсымыма әсир булмам димә, бер чалып китсәм әгәр дә. Көз учыннан төшкән гәрәбә мин. Диңгез балы, сары гәрәбә. Үз бәямне үзем белим әле, Узмасын ла гомер әрәмгә. Тик соңладым. Балкый алмадым шул Сөю таҗындагы каш булып. Кайтам кире диңгез күңеленә мин. Ияссез асыл таш булып. Көз учыннан төшкән дәрәбә мин. Фәрдия ханым, укытучы, мөгаллимә, Мәгариф журналының якын дусты булды гомер буе, атказанган укытучы. Рәхмәт. Зур иҗат уңышлар, шуштай балкып яшә, янып яшә бүгенге зур бәйрәмдә. Рәхмәт. Күңелемдә әни өең нурлы. Тәмле ашың пешкән кайчанда. Ярам гөлләр арасыннан карыйм Сагыну пәрдәләрен ачам да Күңелемдә дөрли хәтирәләр Чәчрәп куя якты очкыны Ишетелгән күк кырыс йомшак итеп Әтиемнең капка ачканы Иңнәремә ап-ак җылы мичнең Җылылары калган ягылып Мөлдерәшеп карый тамчы гөлләр Күз карашым китсә кагылып. Әти ясап биргән агач чанам Бала чакта калган онытылып. Көянтәмнең алма бизәкләре Яшьлек төсен җуйган. Сакалы. Энем мунча яга. Нәкъ әтиечә. Миллекләрен үзе бәйләгән. Бөтнек исләренә рәхәт оеп, кесмәс болыннарын әйләнә. Урын түрдән, кунак сые мулдан. Элеккечә монда барысы. Туган нигез, тыйнак, хәләл байлык. Әткәй, әнкәемнең мирасы. Рәис абый ветераннар советыннан үзенең иптәшләре белән килде. Тагы да матурырак. Рәхмәт. Менә хәзер мин Рәис абый ки язган шигырьне укып күрсәтәм. Парлы гомер дип атала. Ул аңа ки язган. Матур итеп. Зәңгәр күктә уйный пар күгәрчен. Пар аккошлар йөзә күлләрдә. Бер-берсенә сыенып үссә генә, шаулап чәчәк ата гөлләр дә. Сыерчыклар бала очырганда ни куаныч! Күзләр тимәсен. Кошларга да әти, әни булу, көтеп алган бәхет күрәсең. Табигатьтә язын, туйлар чоры. Һәр бәхетле җанның пары бар. Алтын көзгә керә җитәкләшеп тигез гомер иткән парлылар. Парлыларның сабырлыгын язмыш сыный икән, әйдә, сынасын. Парсыз итеп кенә яратмасын бу дөньяга адәм баласын. Парсыз булу, бәхетсезлек түгел. Парлы ялгыз булу язмасын. Гомер итеп булмый икән, җанны икегә ярып. Мин барыбер үткәннәргә җитә алмадым барып. Берексә дә куш игездәй, ялганы, чыны бергә. Куш йөрәк белән тумаган берәү дә әле җиргә.

Габделбарович, Габделбарович, Ашытбашлар. Менә монда чәчәк менгергән кыз, ул Ашытбашның мәдәният министры Айгел Фәйзрахманова. Мәдәният министры алды. Рәхмәт, шулай тигез, матур, озын гомерләр кичерергә язсын сезгә. Һәм инде Ашытбашлар белән генә бетмәде әле безнең салымнардан да килделәр.

Сезнең белән унбиш елдан артык аралашабыз, сезнең шигырьләргә аерым гына җырлар җырларга туры килде. Инде сезгә үзебезнең авыл турындагы җырны язып булмас микән дип мөрәҗәгать иткәч, сез моңа чынлаптырып алындыгыз, рәхмәт! Монда шушы җырның популярлашып китүендә сезнең өлеш тә бик зур. Алга таба да, Сания ханым, сезнең белән матур итеп озак еллар эшләргә, ясмин иргә Бәхетле булыгыз юбилегез белән! Сания Хуҗанова, Илфат Дәүләшин иҗат иткән би булыр, Шалак өчигезә. Марсель абый бик ярата бу җырны җырлаганда кул чапканнарын. Кул чапалар диде Марсель абый.

Флюс тулы Миргалимовны чакырасым килә, рәхим итегез, бирегә! Хөрмәтле коллегалар, дуслар, кадерле Сания Юнысовна! Биредә инде әйтелде, сәләтле кеше ул дәрәҗәдә сәләтле. Һәм биредә Сания Юнусова турында күбрәк әдәбият әһеле буларак әйтелде. Мин аны күбрәк матбугат әһеле, журналист һәм педагог буларак беләм. Биредә мин бәлки түрә җитәкче түгел, ә аның Элекке хезмәттәше буларак. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы.